Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Salam, hormatly ildeşler! Bu gün biz size Pyhy batyryň Iki ýalança bir jogap, merhum Abdy Kulyýewiň ýagty ýadygärligine diýen gepleşiginiň ikinji bölümini eşitdirýäris. Men indi Türkmenistanyň Mejlisiniň öňki deputaty jenap Halmyrat Söýünowyň ýigrimi ikinji aprelde Ýutube kanalynda Abdy Kulyýew baradaky çypdyrmalaryny paş etmekçi. Ilki bilen bellejek zadym iki müňünji ýyllaryň başlarynda dörän Birleşen demokratik oppozisiýada Halmyrat Söýünowa hiç kim hiç wagt syýasata düýpli düşünýän şahs hökmünde garamandy. Ol hamana Owganystanda gulluk eden diýip bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllaryň başynda Nyýazowyň pöwhe syýasatynda amatly gural edilip ulanylypdy we hökümet ony mejlise deputat edip belläpdi. Halmyrat Söýünow çalasowat, bary-ýogy sekiz klas bilimli, juda şühweli hem gümürtik şahs. Häzirki wagtda Halmyrat Söýünowyň Abdy Kulyýew barada aýdýanlarynyň hemmesi ýalan, hemmesi töhmet. Ol Abdy aganyň Goşadyrnagyň içindäki döwlet hem halk üçin eden işlerini açmaga, ýagny eger dogry düşünseňiz, hamana ol işleri ýalana çykarmaga faktlarynyň bardygyny aýdýar. Emma iş ýüzünde onda töhmetden başga hiç zat ýok. Diňe töhmet bar. Birinjiden, jenap Söýünow, Abdaga barada eliňizde näme fakt bar bolsa açyň we internetde ýaýradyň. Halk olary bilsin we baha bersin. Emma ýalan gyýbat ýaýratmaň. Ikinjiden, jenap Söýünow, siz utanmazdan hamana Abdy Kulyýewi syýasata getiren Azatlygyň öňki müdiri Muhammet Zerif Nazardy diýýärsiňiz. Beýle ýalan sözlemek size nämä gerek boldy? Sebäbi siz entek çörege çöçje diýýäkäňiz, Abdykuly eýýäm arap döwletlerinde SSR-iň diplomaty wezipesinde işläp ýördi. Eýse, bu syýasat uly döwlet syýasaty dälmidir? Şeýle-de siz utanman hamana Abdy aganyň Zerif Nazaryň dogany Reşit Nazar bilen torbaly söwda edendigini aýdýarsyňyz, ýöne bu baryp ýatan çypdyrma. Öz egindeşlerine görkezen dokumentlerinden çen tutsaň, bu ýerde çylşyrymly zat ýok. Reşit Nazar öz biznes işlerinde aýlaw etmek üçin Aldagadan Awdukulynyň ol arap döwletlerinde diplomatik işde işläp ýörkä gazanan halal pullaryndan göterimine wagtlaýynça kyrk müň dollar pul alýar. Soňam şertim şahyma edip, Reşit Nazar ol puly yzyna bermekden boýun gaçyrýar. Onsoň Abdaga Hoşaly Garaýewden bergidar Reşit Nazary Moskwanyň aeroportynda garşylap, ol Moskwa gelen wagty, öz öýüne getirmegi soraýar. Abdy Kulyýew Reşit Nazary myhman alyp, öňünde türkmen palawuny goýup, ondan öz puluny yzyna gaýdyp bermegini haýyş edýär. Ine, bar bolan zat şol. Emma öň bu wakany Nyýazowyň Türkmenistanyň metbugatynda Aldagany garalamak üçin ulanyşy ýaly, indi aradan otuz ýyl geçensoň, Halmyrat Söýünowem häzir birçak dünýäden ötüp giden Abdy Kulyýewiň adyny garalamak üçin ulanýar. Jenap Söýünow, eýse, haçandan bäri ähtiýalan adamdan öz halal hakyňy yzyna talap etmek gadagan boldy? Belki, bu wakada siz Reşit Nazaryň ähtiýalanlygynda özüňize ýakyn meňzeşlik duýansyňyz. Siziň çykyşyňyz Sary towuk saman seçer, öz aýbyny özi açar diýleni boldy. Siz öz aýbyňyzy açdyňyz. Sebäbi sizem Moskwada Awdagadan pul karz alyp, soňam yzyna bermän, kän ýyl gaçyp gezen adam. Üçünjiden, togsanynjy ýyllaryň ortalarynda daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýasyna garşy Nyýazowyň gurnan kampaniýasynyň çäginde Russiýadaky oppozisiýany Türkmenistanda döwlete garşy agdarylyşyk gurnamaga synanyşykda aýyplap, Moskwada oppozisionerleriň birnäçesini KGB-niň türmesine dykypdy. Olaryň arasynda Halmaz Söýünow diýibem biri bardy. Şonda Agdykulyýew olary öňki KGB-niň tussagyndan boşatmak üçin gije-gündiz ylgapdy. Abdy aga adam hukuklaryny goraýan halkara guramalar bilen birlikde bu habary dünýä ýetiripdi. Bu eden-etdilige garşy birnäçe protest beýanatlaryny ýaýradypdy. Moskwadaky iri gazet-žurnallarda, radioda-telewideniýede çykyşlar edip, türkmen režiminiň diýdimzorlugyny paş edipdi. Jenap Halmyrat Söýünow. Eýse, Abdy aga ölenden on dört ýyl geçensoň, siz onuň üstüne töhmet atmaga utanaňzokmy? Ýagşylyga ýamanlyk etmek nämä gerek? Ýagşylyga ýamanlyk etseňiz, gözüňiz gapylar öýdüp gorkaňzokmy? Siz näçe gizlenseňizem, il muny gowy bilýär. Şol döwürde Abdy aga Moskwada sizi tussaglykdan boşatjak bolup, daşary ýurt habar serişdelerinde, gazet-žurnallarda, Azatlyk Radiosynyň türkmen, rus we beýleki gulluklarynda yzygiderli çykyş edipdi. Mundan başga-da, Abdy Kulyýew halkara ynsan hukuklaryny goraýjy guramalar bilen birlikde Moskwada sizi gorap birnäçe metbugat ýygnaklaryny gurnapdy we halkara jemgyýetçiligini režimiň pidalaryny zyndandan boşatmakda kömek etmäge çagyrypdy. Şeýle-de, Awdykulyýew Moskwa prokuraturasyna günde-günaşa gatnap, türkmen oppozisiýasynyň garşysyna açylan sud işlerini durunmak hem ýapdyrmak üçin kän güýç sarp etdi. Netijede siziň birnäçäňiz, şol sanda jenap Söýünow sizem ozalky KGB-niň zyndanyndan goýberildiňiz. Siz nädip Awdykulyýewiň size we beýleki adamlara eden şeýle uly ýagşylyklaryny gömüp bilýäňiz? Dördünjiden, Abdy Kulyýew bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda Azatlyk Radiosyna işe geldi. Emma ol şonda-da öz oppozision işini bes etmedi. Ol Azatlykda ýurtdaky syýasy, ykdysady, sosial problemalar, adam hukuklary barada analiz makalalar bilen, analitik makalalar bilen yzygiderli çykyş edýärdi. Ol Azatlyk we Azat Ýewropa Radiosynyň rus gullugyndan Tengiz Gudawa, Lew Roýtman ýaly belli žurnalistleriň gepleşiklerinde çykyş edip, Nyýazowyň diýdimzor syýasatyny paş edýärdi. Galyberse-de, Awdykulyýew türkmen Azatlygynda Türkmenistandaky rus dilli diňleýjiler üçin ýörite gepleşik açylmagyny gazanypdy we ol programma üçin ýurtdaky syýasy, ykdysady we sosial ýagdaýlar barada rusça makalalar ýazypdy. Ol gepleşik çäkli wagt dowam etse-de, Türkmenistanda örän gowy garşylanypdy. Azatlygyň öňki müdiri Zerif Nazar Mýunhenden Praga göçüp gelen Azatlyga Abdy Kulyýewiň işe alynmagynyň Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky abraýy üçin örän peýdaly boljakdygyny gowy bilýärdi we şol sebäpdenem ony işe çagyrdy. Emma haçan-da Zerif Nazar Awdagany Azatlykdaky öz hapa işlerinde, intrigalarynda ulanjak bolanda, onuň paltasy daşa degdi. Abdy Kulyýew Zerif Nazaryň intrigalaryny ret etdi. Elbetde, bu Zerif Nazaryň göwnüne ýaramady. Netijede Abdy Kulyýew bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylyň güýzünde Azatlyk radiosyndan öz arzasy bilen çykdy. Alda aga men Azatlyk radiosyna dollar gazanmak üçin däl, öz syýasy işlerimi dowam etmek üçin geldim diýip egindeşlerine açyk aýdypdy. Bu zatlardan habarsyz, belki-de bilgeşli at oýnadýan öňki deputat hemişekisi ýaly hakykata göz ýumup, ýalan sözläp, adamlara töhmet atýar. Onuň bu häsiýeti Ezowyň basnýalaryndaky awuly mör-möjekleriň bolşuny ýatladýar. Awdaga Ezowyň we Krylowyň basnýalaryny rus dilinden türkmen diline ussatlyk bilen terjime edip, olary azatlykdan halka eşitdiripdi. Ol gysga we manyly diplomatik dilde gürlemegi halaýanlygy üçin halka öz pikirlerini hut şol Ezowyň we Krylowyň gysgadan ajaýyp eserleriniň üsti bilen ýetirmegi halardy. Elbetde, Nyýazowyň çalasowat deputatynyň we öňki owruja orunbasar ministriniň Abdy aga ýaly uly şahsyň sözüne düşünmezligi geň däl. Ýöne olaryň özlerine edilen ýagşylyga ýamanlyk bilen jogap bermekleri welin, juda geň. Men hatymyň soňunda Abdy Kulyýewiň rusçadan türkmençä terjime eden Edwabyň Çybyn we öküz diýen eserini getirmekçi. Onda diňläň, çala sowat öňki deputat we öňki ogruja orunbasar ministr. Ezop, çybyn we öküz. Bir çybyn meýdanda otlap ýören öküziň şahyna gonup, dynjyny alandan soň gitmekçi bolýar we öküz meniň gidýändigime begenýändir diýýär. Emma öküz oňa, Meniň üçin barybir, men seniň şahyma gonanyňy hatda duýmandyryn diýip jogap berýär. Beýik döwlet adamy, paýhasly syýasatçy, alym we ýazyjy Abdy Kulyýew öz syýasy oppozision işiniň daşyndan öz wagtynda Ezowyň we Krlowyň gysgadan çuň manyly ajaýyp eserlerini türkmen diline geçirdi. Käte men, Meger Abdaga ol eserleri özi ölenden soň üstüne töhmet atjaklara degerli jogap hökmünde türkmençä geçirendir diýip oýlanýaryn. Beýik şahs Abdy Kulyýewiň jaýy jennetden bolsun. Päkize ruhy şat bolsun. Men Abdy aganyň türkmen halkynyň kalbynda ebedi ýaşajakdygyna berk ynanýaryn.